but ndonzi madzibaba ecosi ecosi nderekutoberekwa chairo maungira ecosi chiore kumusha kwangu ndobva kuguruva uku kunoku takayatsvaga mari tikwatikazodiwa namwari tiri muno ndichitsvaga mari mm.
That was a brief explanation from Matsubaba Echoes. Um, Matsubaba, uh, when did you find out that you have a calling? and that you are, a, you are a very specific man of God called by God to do his work? Uh, ini ndakaberekerwa muchitendero ichi sekuru vabereka baba wangu ndivanonzi adaswes mwana anzi adaswes adaswes mutwini wangu ndianonzi daswes Eh, asekuru vangu ndovakavamba chinamato chejohani maso wechishanu chiri kubandiko rejerusarema saka baba vangu vakaberekerwa imomo ini ndakaberekerwa imomo chechi yatakangokura tiri but mukukura kwandaita ndisati ndakuprofita ndiri munhu uye akakura ndichingonzi Eh, shandira vanhu eresa vanhu shandira vanhu but nhasi andakuprofita zvangu but chandinetsa manje ndati kana ndichinamata nevanhu ndichinamatira vanhu pepe vanhu vanenge vachiputsika nemadhimoni achidona nemadhimoni achiputsika nemadhimoni but handina zvandaiziva eh, kubva mugore rana 2000 na 2000 ndopa ndakatanga kuti kamwe chete pagore ndaibatwa nemweya mutsveni wamwari zvezvekuti unongobata kahwani kana muna november kuti gore rese ungabatwa nemweya ndomanzwira ndakazviita up to 2006 ndauya muno marondera ndopandikabatwa nemweya zuva rimwe chete nokuti tanga kuporofita ipapo ndopandikaziva kuti ah ndatura nemweya wechiporofita mm, mm.
That is very impressive. What inspired you to start the work of God? Makanyatso motivate kwa nei? What motivated you to start the work of God? Semunhu ndakaberekerwa muchitendero. Sekuru vangu vakatanga chitendero vakabva vafa. Tikasara tina na baba vatanga tinawo. Baba wangu vakabva vafa. Chinhu chakanita kuti ndirambe ndiri muchinamato ichi nchokuti handaida kuti career yakatangwa nemubari wangu kana baba wangu iparare kana kuti basa rakatangwa na sekuru wangu rife. Ndakava nepfungwa yekufunga kuti ndikarega kusimudzira izvi sekuru vafa. Baba vafa chinhu chinoparara ichi saka ndakabva ndava neshungu yoda kuramba ndichichisimudzira mm, mm.
so it runs through the blood ndezvemufamily mazvinzwa ka madzibaba how do you manage being a husband to your wife how do you manage being how do you manage being a father to your kids to your children and at the same time being a prophet and a man of god how do you manage all these three roles
zvinhu zvinomanejeka eh, kana wakaseedzwa namwari mwari anokurongera purogiramu wega so zvavati ukaenda kuchikoro ukapinda muclass mwana wechikoro anoita 9 subjects vamwe anoita 10 but unoona achipasa dzese chinoita tapase kugona kuteedzera eh, roster raanenge akaisa rekuti anoverenga english musi wakati anoverenga shona musi wakati maths anoita musi wakati akazvitedza anopasa inini semutungamiriri wevanhu semuporofiti ndine nguva yandinyatsozva kuti kana ndiri kunze kunoku ndinofanira kuva baba wenyika baba wevanhu vese vanorwara varombo vapfumi kana ndapinda mumba mangu ndoenda kuziva kuti right ndababa wevana vana vanofanira kuziva ndifanira kuwapa maneeds avo kana ndamba yangu yangu mukati mubedroom vanofanira kuziva ndaba bomu uchi vemhuri adzimai yangu anofanira kuti ndidedi saka zvinhu zvandogona kumaneja ndakagona kuzvipa time kuti nguva yakati nenguva yakati ndoita basa ramwari nguva yakati nenguva yakati ndinotora nguva nemhuri yangu nguva yakati nenguva yakati ndoenda kuita zvebhizinesi rangu ndinozvimaneja ndotova nebhizinesi randotoita mutaundi

What roles, what measures are you taking as a prophet and as a father and as a person living in the community? What, what are you doing to help the community and to help others living in your community? hazvioneka hazvo nemeso enyama kune vakavenga asi vanoona vari kuzviona ndinobend mabend vapfanha vazimdanso vapfanha vadika ndinovafanha ndikutobatsira ma anouya panapa mdada abatsirwa zvakada mari yakada nerekodha avanhu vazhinji vamukunzi vari kuimba ndino ndisiti wabatsira makona ndine mwana wangu musangano anonzi takuline anoimba mvana taku eh, navamwe apfana nemazitawa ndatoakangana vanoimba nawo ndini ndiri kuvabatsira eh, ndine rimwe band rinoimba zvegospel rinonzi eh, anonzi nhume dzashe vanoimba zvechipostori ndinovabatsira again musociety munomu ndine vana vandogara navo panapa vana ivavo ndakangovatora bcause ndakaona kuti mwana akashaya chikafu mwana akashaya pekugara mwana akashaya advice mwana akashaya guidance anopesa azviuraya nditova nemaboys kaya ndikavaka kuseri uko dai ndandiri mumwe munhu andoda mari maningi maboys kaya ndingadai kasamaloja but ngokuti vane vanhu vanotogara kuseri ko for free e eh, vamwe hapana kuti ndikava ndigara navo about five panapa chikafu ndovatengera ndini everything ndovaitira ndini chavanongoziva chete kunamata nekuenda ni vachingodii vachizviraramira kana vakurawo votanga kuzvishandira i think kunenge kuri kutendwa kwangu namwari zvakawandisa nyika ino tinogona ndiri kuibatsira nemaideas zivo inonzi njere dziya dziya tine vana vari kukura mazuva ano vana vazhinji i think muri kuona kuti vari kumhanyira kuenda kunoita zvemadrugs vari vana vadiki ndo basa redu rokutaurira vana izvo siyai mutoriro siyai bhuka vanzi guka makafela siyai krango tumbwa iri tovari kunwato izvo zvaibasa redu kusvika tichidzidzisa vana number one number two eh, musociety mu kana mucommunity umu tiri kutaura nhau yechild marriage iri kuitwa nemamwe mapostori kuitwa nevamwe vatungamiriri vanoroora vana vadiki tivana tidiki unoyanga mwana kadiki ane 14 years kachienda pamurume saka zvinhu zvatinokurudzira kuvana manje kuti mwana ukanga wabatwa chibharo hauye kuzoripota kwandiri semutungamiriri enda kupolice number one number two mai nababa vanoroodza mwana mudiki imhosva because you cannot take mwana ane 14 years opirwa 1000 dollars zvinhu zvokuti uri kuuraya future yemwana zvinhu zvatoga takadzidzisa vanhu izvozvo number three tine yatinoti iri kuitika mudzimba umu eh, yokurovana kwemadzima evarume nevakadzi eh, vanhu vari kurwa mudzimba umu tinodzidzisa vanhu kuti baba naamai hamufani kurovana amai vakarova baba amai rega kungochirira uri mumba baboka rova amai baba kana amai rega kuchiirira enda unoripota nyaya kumapurisa mapurisa ogara nemipasi ogadzirisai kuendesa nyaya kupolisi not the case yekuti munhu kuendeswa kujeri kana tiri kunzi uende kumujeri no zvinoita kuti eh, domestic violence ive shoma mukadzi nemurume anogara achirovana saka zvinhu izvozvo manje tinowana nguva yekudzidzisa vabereki mudzimba umu kuti musarwe kana makonana uyai tikugadzirisei kana marwa endai kupolisi mugadziriswe mwana kana abatwa chibharo endoniripota kupolisi vakomana vechidiki ndimi vatungamiri vemangwana vasikana vechidiki ndimi vatungamiri vemangwana siyai kuputa mutoriro siyai kunwa guka siyai kuputa zvinodhaka siyai kubata zvinodhaka zvinouraya e, upenyu hwenyu mangwana sekuti ndimi vatungamiri vedu ndizvatinge tichiita izvozvo mm, mayouth mazvinzwa ka vakomana nevasikana mazvinzwira

advising them to stop drug abuse or stop drug abuse and to the wives about their marriages is giving them advice advice i'm so happy um, what does he prefer doing in his leisure time vanofarira kuitei kana vakazorora vari pamba vasina zvavanenge vachiita vanenge vachiita nezvei uh, sevatungamiri vevanhu hatina leisure time nguva yekunotamba bhibho kana kunotamba tenisi kana kuenda kunobhagudza nekuraura hatina musi wemande nechipiri chitatu china chishanu saturday send mazuva akakosha kwandiri ndine shopu mutawunu inotengesa mafoni foni accessories mashopu angu andinawo musi wemande ndinofanira kuita maorders ndava kuita maorders ndoyandisa zvangu mushopu musi wechipiri nhasi ndinomukira kunogadza maorders angu ndapedza izvo ndodzoka ndinoenda kubatsira vanhu musi wechitatu izuva rekuti ndinovuswerwawo nemhuri yangu pamba ndichiona zvavari matambudziko avainawo ndenge ndiri pamba pangu ndichimboonawo shiri dzangu hangaiwa idzi ndinofunga makadziona ndikadzidaidza dzinge dzichingondibhururukira dzichindimhara ndozvandoitwa hangu musi wechitatu ndichifarwa nezvifuyo zvangu musi wechina izuva rekuenda masuwo kunonamata torarako musi wechishanu ndoswerako satad izuva rekuswera ndishandira vanhu Sunday ndoswera kumasowe saka handina leisure time handina nguva yekuesta nguva yangu zhinji yakabatikana zvakanyanya Mm, mm, impressive. Mazibaba Echoes is a timekeeper. He knows how to manage his time very well. He knows what to do during his leisure time. He knows what to do when it's time to go to church. He knows what to do when it's time for family. He has family time. He has time for his family. He has time for his church. He has time

No, they just go for the spiritual advice vanonamatirwa zvova zvavaitira.
Right. Nyaya yekuenda kunorapwa kuzvipatara haisi nyaya yatinorambidza. Munhu unotenderwa 100% kuenda kunosunungukira kuchipatara. Vana vadiki kubaiwa mishonga, maBCG, kubaiwawo maCovid, eh, maCovid injections ari kubaiwa vamwe mavaccines aya. Eh, sangano redu rinotendera vanhu kuenda kuchipatara that's why muchiona vakadzi vakazvitakura hatisunungutsire mukadzi pamba isusu mukadzi akanga akazvitakura anoenda kunobatsirwa kuchipatara ku because tinoziva kuti pane zvimwe zvinoda chipatara we know kuti mwari vari pamusoro pezvese even madoctors acho anotopirwawo guidance namwari nesi chaiche kuti arape munhu apore anotopirwa guidance namwari hakuziva kuti munhu akaenda kuchipatara hafe that's why mamochari ari ikoko munhu anotofa kuti enda kumochari saka izvi zvatinoita kana munhu arwara ari muchechi medu anotanga auya opirwa light rekuenda naro kunoona vana chiremba wino tiri vanhu vatema tine mweya yemadzinza zvinotimonera unogona kuuya kwandiri uchiti musoro musoro but unogona kuenda kuchipatara usina kupirwa light namwari unosvika kuye unonzi menenjaitisi yaunenge usina unosvika kuye kunobatwa zvimwe zvirwere zvausina but ukabva panapo wapiwa light najehovha uchisvika kuye zviri nyore kuna dokta unoti ati ah no musoro kurwadza wemaziso inotenga maglazi emaziso ukanga wanamatwa wayata kunamata uchirwadziwa nemudumbu zviri nyore kuti dokta akuudze kuti ashamwari kurwara kwaita mudumbu une mafibroids kana kuti mudumbu mako une maulcers but kana usina kupirwa light ndipo unotanga kunzi wapirwa wrong medication wapirwa mapiritsi etb usina tb wapirwa mapiritsi ezvakati unobatwa zvirwere zvakawanda mumwe anotochekwa utonzi kuti akanganirwa chigero pai mudumbu uzobviswa zvakare saka isusu tiri kuti sevaprofiti kana semachurches ukama hwedu nezvipatara mukombe nechirongo bhandi nebhurugwa tinonzwisisana tinodyidzana zvakanaka chaizvo hatirambidzi even kuchikoro vana vedu tinobvumti ndavaende kuchikoro bhuku rinorapa pfungwa bhuku rinorapa njere munhu asina kuenda kuchikoro kana akamira pachiporofita nyangwe achitaura nendimi dzekuchechi untoona kuti apa pakavhengeserwa apa anenge achivhura vhura maziso munhu anenge ada kurasa chipfugwa mazuva acho anenge achirasa anarasa ndoona ta pakuchikoro hakuna kuendwa apa but munhu akaenda kuchikoro kana nyange akamira achitaura so ndoona ah, apa chikoro chakato nyange ane mahiu zvake asi chikoro chakadii apa chakapfuura naapapa utoona ti kana even guidance yaanopa munhu munhu akadzidza saka isu tinotendera vanhu vedu kuenda kuchikoro tinotendera vatendi vedu kuenda kuzvipatara tinotendera vatendi vedu kunoona vana zviremba vobatsirika asi vapiwa guidance nemweya mutsvene vaipiwa light we are immensely grateful

Nyaya yekuzviuraya kana kuti amuti masuicide zvinokonzerwa nezvinhu zviviri kana zvitatu. Number one, nyadzi. Nyadzi dzinokunda rufu. Mumwe munhu anogona kupirwa pamiri onyara kutaura kuti pamiri apa ndipamadzibaba ekosi kana kuti pamiri apa ndipaandrew otirega ndibvise pamiri kana ndizviuraye ndibreak evidence panditangira suicide ipapo. imwe nyaya ndeyekuti vana vari kuzozviuraya anenge apinda madrugs anditi bcause mumwe mwana haagoni kutaurira vabereki vake kuti zvandiri kuona izvi nezviri kuitika mandiri izvi madrugs for example last week musi wesatade pakaya mumwe mwana panapo ogara mucherima achiti ari baba vake vakamubata panapo achiti akanzi anogara ari mumba akabuda panze anzi ari kuona vanhu vachindimuseka saka ari kuti vanhu vari kundiseka baba baba vacho vanga vane bhilifi yekuti mwana wangu ari kuroyiwa kandanechi ane maspirits ari maari pataiva pana ndakamuprofita ndikati iweka chinonzi guka unochiziva akati e mutori unoziva e wakaputa ndakaputiswa nanhingi nanhingi masita anenge atauri mwana ndipa ndikazomutaa iguka i mutori iroyo ndikamurapa panapa chinongoitika nchokuti mutori iroyo unosara mumufungwamo tobatsira nemweya mucheni kuzvicleana munjere munova zvakanaka saka chinokomita suicide one kusada kutaura information yakunomwe munhu saka advice yandinoda kupa vana vechidiki vari kukura nevari munharaunda vakuru ukanga waremerwa rega kuva nesecret kuti chandiremera ndechangu ukaremerwa tsvaga mumwe munhu wokuita se wokuudza ukaona wabatikana sei ukangotaurira munhu kuti ano ininika ndabatikana nanhinga anditorera mari yangu asati ada kundiuraya anokubatsira saka suicide chinhu chokuti eh, mukunamata kwatini hachikurudzire vanhu kuchechi kwedu tote munhu anofanira kuzviuraya haaende kudenga haana zororo haana chigaro saka vana vanotoziva kuti kufa uchizviuraya unofa uri munhu anenge achitambudzika that's why muchiona munhu akafa achizviuraya haapinde mumba munhu akazviuraya akabva kumochara anengoenda makuva straight uko munhu akazviuraya akabva kumuchari anongosvika chingonoraswa kwaaitwe body ving munhu akazviuraya hembe dzake adzisare dzinotongoenda naiye muguva saka zvinhu zvatoga tichidzidzisa vana kuti hazvina kunaka izvozvo um, youths teenagers you have been told you have been warned to, to neglect you have been warned, you have been warned to ditch

Uh, machallenges andosangana nawo akawandisa but haasi emucommunity munomu only as a leader kukura kwezita ndokukura kwemhandu kukura kwechinamato kwe ndokuwanda kwevavengi ndaitombonamatira mwari kuti hurumende yakaisa mutemo wecyber crime uya uya ndaitofungidzira mutemo wecyber crime unofanira kushanda uya uya ndakada kutarisa pane rimwe nguva yandikamboburitswa pasocial media ndichinzi ndoda kunobvisa president pachigaro e wati wati wati wati munhu akanga acreata zvinhu zvake izvo zviya zviya zvandisina kubvira ndaita number two pakaya mumwe akafoma gurupu rake rainzi kuroorana nekuchatisana na madzibaba ekosi zvekundisvibisa nekunditanisha neku pakambobuda mashoko he madzibaba ekosi vatora mukadzi wemunhu vatora mukadzi wanhengi zvakawanda zvinongobuda izvozvi last month paya nechimwe chiatiku chaitendera musocial medium chaimu chomunhu aiti ndakaenda kunobatsirwa kwamadzibaba ekosi ndabatsirwa ndakazoitwa zvino zvino he ndakazodii ndakadii ndakadii achinzi mukadzi chikatombobuda pana bajukwa so but that thing it's, it's a lie ndezvekunyepa izvozvo saka semutungamiri unosangana nezvinhu zvipi izvozvo mukusangana nazvo zvimwe zvacho hatigone kuzvipindura musocial media but the moment yaunopindura unenge uchipa vanhu zvekuita se zvekutaura but we know kuti eh, yatsvuka ndiyo inokandirwa matombo yaibva chete inotoona nhamo namabwe light rikatongobwinya chete apa zvipembenene zvinorovera pariri saka zvinhu zvekuti tiri kusangana nazvo zvipomerwa tiri kusangana nazvo kutukwa mazita tinopirwa unonzi waenda kwausina kubvira waenda but semutungamiri tinoziva kuti tinozvidi izvo tinofanira zvinofanira kuya matiri hakuna munhu anofanira kuitirwa izvo zvinofanira kuya matiri but mutemo wecyber crime uya uya wakakanzi wakaiswa uya uya ndaikumbira dai hurumende kati president vaita kuti mutemo washanda kuti munhu anenge asenda chisiri icho pasocial media zvive easy kune vanhu vanomangara nyaya iyoyo agone kuva easy kutevereka zvisati dyire mari because munhu anogona kusenda zvisiri zvabout president munhu anogona kusenda zvisiri zvabout our councilor munhu anosenda zvisiri zvabout our mp munhu anosenda zvisiri zvabout our minister but anenge achingoti zvinhu zvanyararwa anopedzisira akupedzisira kusvika kunesu vanhu vamwari but tinenge kukumbira kuti mutemo uyo ngausevenze sekuiswa kwakaitwa

um, there was this point in time where, where, one, where someone, when someone tried to accuse you and uh, ndakanzwa kuti makambosungiswa i want to know kuti is it true ah, kutaura chokwadi handisati ndasungiswa kuvhurirwa dhoketi mapurisa ndiaita mhosva handisati

pawo so i want to know what actually happened cause kana varoyi vakubatwa if witches are being exposed we thank god ya yeah, ichokwadi zvakaitika izvozvo tiri pamasuwe tichinamata e, eh, varoyi vakadonha vakadonha vanhu vakatovaona pakaita barira mhanya ipapo zvinoitika kana mwari ada kuratidza simba rake um, i had a certain rumor People say um, pavanoshandira vanhu um, pachechi pavo tsaka dzavo dzakambopiswa. I want to know and find out to how far it is true.
Ichokwadi hakasi kamwe chete kandikapisirwa tsaka kakawanda kokuti munobva kumasoko mosvika kuno kunoona tsaka dzapiswa. dzese dziri three tikavaka dzimwe dzikaita four tikambona dzatsva dzese kuzosvika tatozoita panguva yekuti a ah, zviri nani tigadzire cabin padhuze nemasowe kuno kuti tati munhu andochengeta kumasowe ikoko matoilets takatombona matoilets arowa kudona kudonedza toilet munhu anosvika pakuvenga munhu ka unosvika pakuda kudonedza mudhuri shungu dzake dzinoperera kuda kutopisa chinhu chisingataure munhu anovenga munhu kusvika pakuda kutodonedza mudhuri unopinda vanhu vazhinji mumwe akatombopinda mutereti kunyora netsvina chaiche tsvina yemunhu chai kunyora madziro tsvina yeso achinditukirira madziro kuda kuti munhu anenge apfekwa neruvengo izvozvo izvo zvinowanika vanhu vanenge vapfekwa neruvengo but izvo zviriko tiri kuzviwana zviwa kuvengwa mm.
It's surprising hating someone to the extent of burning where people go

um, burning questions and for sharing with us his point of views and his expectations to the community. So we thank you.
Tinotenda. Ndinongokurudzira mashoko ekuti kuti vana vadiki eh, vari kukura machechi akawandisa. Haikona kutageta chechi yababa ekosi chete. Methodist Church, Roman Catholic Church, Salvation Church, Zion Church as long chechi imomo muchitaurwa nyaya yamwari chete chechi yanisingakurudziri vanhu kuenda ipusa wapusa nesatanism yekuti unozongonzwa vana vadiki vaakuita e, murume nemurume wakudanana Eh, chingochani hatikurudzire izvozvo asi kana iri chechi iri kunamata mwari vana vadiki endai kumachechi ibvai mukudhakwa ndikanidzokorore ibvai mukudhakwa mutoriro kanuka ndakabvunza mumwe mwana hanzi munoputa sei kaanzi mutoriro hanzi unoisa mubhabhu wopisa paunenge uchipisa uchifema mweya wacho uchifema iwo uri kunga kuti kanhu kauri kupisa apa kari kunyungudika iwo ofema mweya wakanhu kari kunyungudika kanhu kari kunyungudika kari kupinda mukanwa makomo kaenda mubrain dzakomo uri kunzi kuti utsiwa usiri kubuda uri kuklota papi unoklota mubrain mupfuva muchipfuva nemuropa umu hakuna kwazvinoenda unoita ten years wakadhakwa ndovafanhu vazhinji vamuri kuona vakavadii vakakorewa everyday ava vanhu vanga kutanga vakupenga because watanga wanyungududza chinhu chejeka chapinda musimforom chaoma manje because chinhu chanyungudika nemotoka chikangoenda pakatonhora chibva chadii chobva chaoma so saka ndongokurudzirana chiti thank you nokutenda vanhu marondera munoya muchitandara tichikurudzirana munoya tichibvunzana mubvunzo handisi munhu akaomarara ndinofarira vanhu maita basi you've heard for yourself